kwandiri jamani ari kuxoliza ndimuxolizi kaizonginongotanga nyimwe dzakafanana
aizvi
aona kasha unoona zvinoitika ona amira mira ndikucazeleni unoona zvinoitika musomo mm. vanhu vachinyora so iwo ndinoti kuti unyora so zvinoitika mudzimba iwewe uchibuda mudzimba handiti mm, tongotiwo ngatureka eh, mazira anoita songe ndoiziva ndotoifanira bonzwaka iwe unyatsozva kuti eh, madhamu awafarire kuti iwe unofanira kuti wozora chii majarini pachimbo usiya wakanda kamuspuna handiti mira wobva wakurovera ko iwe unonyatsozva kuti wasiya wakanda spoon chii chinoitika ipapo ah, whats your first reaction

unonyatsoziva kuti madhamu wafarira kuti kana chichika ndodonhedza masadza iwo watoti uchichika watodonhedza masadza ovhowanyasona kuti handichakwanisi kukirina ovhorwa pasi panongotanga kupinda koya madhamu chaunotanga kufunga ndechipi
saka iwo ndozvakaita kuti tera akatongogaya kuti chi masadza ndoita sendokahwani apa atongotanga kuti amveri chi ndozvikurambwa na uyu kunzi aewa yozi ari kutanga nekuapurojesa sei aiwa aiwa aiwa iwe wakangosvika kumba kwako wotanga kuti im sorry chingonoka dho uchinzi come in ubva kuti im sorry chii chakaiwo wakati im sorry masaza wavadonhedza ndeyepako aiwa ndeyekudhara iwe iwe ndozvatiri kukubvunza kuti iwe unokwanisa kungosvika padenhere wobva wati

akadonza mazazi akadonza arudozisa ayo ayo abatikana anotoonwa jusi remwana iwo unoziva jusi ndire mwana iwo unozonza friday mwana panotakura jusi wasvuura yo rapera obva wafonerwa unozonza ndonguva yejusi remwana iwo unoita sei katombatauraaungoti munhu akanoka padiwa akati teri obva wati am sorry waita sei whats your problem
ipapo unenge uri right pekuti hafani ungoti pakataurwa ovangofunga kuti anofanira kuzotaura kuti apa ah, tipa mazhitsaasi anenge achiziva mhosva dzake ka tangosa ari kudziziya eh, asi anenge ari right mukomanaozonoona zvinoitika mhosva ari kutodziziya ipo pafonwa kana kuti pataurwa ah, doesn't know kuti ndo mhosva yacho iyo

tera akatiregerera pachirume chepo chepo paandiregerera saka atoti ari murudo here aa teri manje zvakaita akaita dzungu ndononzi dzungu teri hmm. haana mm. kuterera nyaya pakutanga so mboeridza futi to itinyasonzwa kokutanga cheko cheko teri akangotanga itaura naye amusori kuti asei

atizoteri akatadza
amisasa ah, vesuiko akabhaiza palive ini song ndoyedango but akabhaiza why did he start with im very sorry asati abatwa nemhosva aitei muxolisi yaizviitirei muxolisi yasingadzotiangonzi zvikundibaya moyo zvikundibaya moyo kokana madhama vari kubayiwa moyo nekuti vatadza kudya izikiri musiwo kokana varivo vahura uko zvakaramba kubawewe kana varivo vahura uko sori yako iwewe ndee ndo pacho pane nyaya aiwa wakatiregerera mukomana

chamani handiti mm. ndo vanhu vanofanira kuti tipo matipi se inonzi boys united handiti kana kuti boys association handiti kuti ukaona wabatwa pakati apa handiti unofanira unotaura zvakati unoregererwa kwete kuti unofanira kutongosvika ukati am very sorry iwe uzozonza iwe tsobvuma hako kuti yo ndiwakatodai vhozo dai vhozo ozonzwa kuti haisiriwo mhosva yako panozosvika mhosva yako unenge waita seiwe ah, chinenge chimwe chateerera hamuna zvakadaro chera ah. vatiregerere ndochivachirume ah, chaipo chaikoterika hayatorambaateeri
wakatirasa